Assalamualeykum eziz mehriban watandaşlar. Ýaýlymda akyl geňeşligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz siziň bilen. Mehriban tomaşaçylar, hormatly eminler. Akyl geňeşligi telebäsleşiginiň studiýasynda ähli jäňizi hoş gördük. Mähriban watandaşlar, ildeşler, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda, elbetde eýýäm birnäçe gezek akyl giňişligi telebäsleşigi iki ugur boýunça hem ýaýlyma berildi. Çünki akyl giňişligi mekdep okuwçylary bilen hem-de akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz yzygiderlilikde ýaýlyma berilýär. Elbetde, Akylyň ýeňşligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigimiz häzirem öz saýlama tapgyry bilen dowam edýär, çünki gatnaşýan mekdepleriň sany kän. Akylyň ýeňşligi, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz özüniň final duşuşyklaryna geldi. Çünki, bu günki gün final duşuşygymyzyň birinjisi, çünki, adatça bolşy ýaly, bu gün bäsleşigiň üçünji ornunyň eýeleri häzir anyklanar. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Şeýle-de, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişli, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz özüniň final duşuşyklaryna häzir başlaýar. Adatça bolşy ýaly, bäsleşigimiziň başynda geliň, mähriban watandaşlar, hormatly emin agzalarymyz bilen tanyş bolalyň. Çünki bu günki günde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan ýetirilýän hormatly eminlerimiz bar. Çünki Mukaddes bilim ojagy, Sungat ojagy, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň hormatly mugallymlary Alma Durdyýewa eminlik eder. Hoş geldik Alma mugallym. Hem-de şol ýokary okuw mekdebiniň hormatly mugallymy Täjibaý Taňryberdiýew bar. Täji Gaýmolym, hoş gördük. Alma mugallym, Täji Gaýmolym, siziň hem eminlik etmegiňizde bu günki gün bäsleşigimiziň ýeňijileri bir adalatly çözüler diýip umyt edýäs, çünki bular azap etdiler we ine final duşuşyga geldiler. Mähriban watandaşlar, adatça bolşy ýaly, ine häzirem ýaş teleradioýaýlym tarapyndan ýaş synçylarymyz bar. Çünki akyl ulgamynyň işe girizilmegine, Wagt hasaplamasynyň goýberilmegine, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkär synçymyz, şeýle-de toparlaryň gazanýan utuklaryna dessine sanly ulgam arkaly mähriban watandaşlar, ilki bilen-ä bir studiýamyza, soňam size ýetirýän synçymyz bar, olar bilen tanyş bolalyň. Öwezmyrat Aýdogdyýew bar, hoş gördük Öwezmyrat. Hem-de Bahargül Haltgulyýewa bar, sizi-de hoş gördük. Ýene sanjy pursatlardan elbetde ýogsa-da bu gün kimler gatnaşýar? Çünki saýlama tapgyrda hem-de ikinji tapgyrda ynamly ýeňişleri bilen şeýle-de bäsleşigiň görkezijileri boýunça, netijeleri boýunça final duşuşygyna gatnaşmaga, final duşuşygynda hem umumy bu ýyl boýunça bäsleşigiň üçünji ornuny almaklygyna gatnaşýan toparlarymyz bar. Çünki Mary welaýat kitaphanalaryndan düzülen toparlar hem-de ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň, ýagny Lebap welaýat kitaphanalaryndan düzülen toparlar häzir gatnaşar. Elbetde, haýsy welaýatlar gatnaşýar, muny bilýäris. Çünki garaşdyk. topar agzalary, geliň olar bilen häzir tanyş bolalyň. Mähriban watandaşlar, hormatly tomaşaçylar, uly şatlyk şowhun bilen şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýar. Mary welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar, toparyň düzümi Nursoltan Muhammedowa, Gülbahar Nazarowa, Aýgül Hojanyýazowa, Bägül Orazowa, Ogulnabat Ýagşyýewa hem-de Toparbaşy Ejebaý Atagarryýewa bar. Ejebaý dogan, hoş gördük! Ýene bir gezek Siziň garşydaş toparyňyza Lebap welaýatynyň topary, toparyň düzümi. Gülşirin Muhammedowa. Akjemal Aşyrowa. Aýdogdy Pirgulyýew. Maýsa Saparowa. Laçyn Myradowa hem-de toparbaşy Akjagül Şamuhammedowa bar. Aksögül hoş gördük. Mähriban watandaşlar, toparlaryň ikisi hem meýdançada. Taraplar, ikiňize hem üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Topar başlygy Aksögül, Ejebaý dogan, ýene bir ýola ählijaňyzy hoş gördük. Elbetde, käbir ýagdaýlara görä, görşümiz ýaly, toparlaryň ikisinde hem topar agzalaryna üýtgeşme bar. megerem, degerli täsir eder diýip umyt edýäs. Elbetde, guramaçy taraplar bilen ylalaşylan diýip pikir edýäs we biz bäsleşige doly derejeli hormatly eminler häzir girişip bileris, şeýlemi? Öňüň şähdi toparlar size ýüzlenmänkä, bizde bir däp bar, adatça bolşy ýaly, hormatly eminler tarapa hem-de synçylara söz nobatyny bermekçi. Hormatly Täjibay mugallym, Alma mugallym, Gezek sizden bir toparlara ak arzuwlaryňyzy aýdyp berseňiz. Mary welaýatynyň döwlet kitaphanasy bilen Lebap welaýatynyň döwlet kitaphanasy akyl giňişligi gepleşiginde bäsleşýärler. Iki topara-da üstünlik arzuw edýän. Şular ýaly ajaýyp döwürde akyl giňişligi kitaphanaçylaryň arasynda öz bilimlerini artdyrmaga ýa-da zehin zehinlerini Görkezmäni, ajaýyp gepleşikleri döretmäge mümkinçilik berýän hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaç bolsun! Köp sag boluň! Arzuwyňyz hasyl bolsun! Täjigay mol! Akyl bäsleşigine gatnaşýan iki welaýata-da üstünlik arzuw edýän. Goý, geljekde bu akyl bäsleşigi dowam etsin. Ylaýyk ýurdumyza, tele ýaşlara gerek tele gepleşik. Üstünlik hemraňyz bolsun. Köp sag boluň.
Öwezmyrat. Salam hormatly Akyl gençligi kitaphana ulgamy bilen atly geçirilýän bäsleşige gatnaşýan toparlar, galyberse-de hormatly emin agzalar. Iki toparam şu bäsleşikde hoş gördük, çünki Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň kitaphanalar ulgamlaryndan düzülen kitaphanaçylaryň topary, galyberse, Lebap welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar özara bäsleşdiler, şeýle hem şu bäsleşikde üçünji orun üçin bäsleşik alnyp barlar. Galyberse-de, her bir eýlenen orunda ikiňize-de, iki topara-da üstünlik arzuw edýän, şeýle hem şu kitaphana ulgamyny ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredip berýän Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, elmydama il bähbidine alyp barýan işleriniň mundan beýläk-de rowaç almagyny arzuw edýäris. Köp sag boluň. Bahargül, gezek size. Salam, hormatly myhmanlar! Akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebäsleşigimiziň jemleýji sanlaryna siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşigiň şu sanyna gatnaşýan Lebap welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar, şeýle-de Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýärin. Pursatdan peýdalanyp bizi şeýle bagtyýar zamanada ýaşadýan hormatly Arkadagymyza köp-köp sagbolsun aýdýas. Goý mähriban Arkadagymyzyň jany sag başy dik bolsun, alyp barýan işleri mundan-da beýläk rowaçlyklara beslensin. Köp sag boluň.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size-de üstünlik arzuw edýän hormatly eminler, synçylar. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Işleriňizde üstünlik ýar bolsun. Toparlar. Akjigul, Ejebaý dogan. Ýene bir ýola ikiňizi hem hoş gördük we üstünlik arzuw edýäs. Elbetde bu gün adatdaky ýaly däl, çünki jemleýji duş, hökmany suratda siziň biriňizi biz üçünji ornuň eýeleri etmeli we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, şeýle-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikdäki e, taýynlanan e, diplomlary biz gowşurarys. Çünki üçünji derejeli diplom ugruna häzir bäsleşerdiňiz we Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasy tarapyndan goýlan gymmat bahaly sowgatlary her biriňize gowşurmaga biz indiki hepde garaşarys. Onuň üçin bu gün bäsleşikde ýeňiji bolmaly. Hem-de e, adatça bolşy ýaly bäsleşigiň alyp baryjysy hökmünde meniň borjum sizden soramak. Agçagul Ejebaý dogan. Bäsleşigiň käbir şertlerini gaýtalamak wajyplygy barmy ýa Taýynlygyňyz doly derejede barmy? Mikrofona olara aýtjak sözleriňiziň her biri.
Gaýtalamagyň geregi ýokmy ka diýen. Agtygy. Gaýtalamak gerek Berekella. ýok.
Öz pikiriňiz. Üstünlik hemraňyz bolsun. Diýmek, Full Start bäsleşigiň üç-üç bölümi, düzgünnamanyň üç-üç bölümi, bäş-dokuz bölümi. Bu final duşuşygy. Şolaryň ählijesini berk saklajakdyr. Size-de saklamagy maslahat berýän. Sowalnama geçip bilerismi, Mündür? Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl geňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşiginiň final duşunyň birinji duşugyna häzir başlaýar. Gatnaşyjy taraplar Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar hem-de Lebap welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar. Hasap häzir görşümiz ýaly, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk Mähriban watandaşlar, bir utuk bolar. Şeýlelik bilen biz ilkinji sowal tapgyryna häzir girişýäs. Taýýarmy, Akjagül, Ejebaý dogan? Taýýar. Sowal. Elbetde siz kitaphanaçylar we şeýle sowallaryň berilmekligi ýerlikli diýip hasap edýäs. Çünki kitaplarda kän gaýtalanýan maglumatlar bar. Ine olardan ýene biri. Türkmeniň taryhynda Hanlar hany diýen ada iki şahsyýet eýe bolýar. Olar, ol şahsyýetler kimler? Wagt gider. Saklandy. Biziň Akjagül. toparymyzdan Akjemal jogap berýär. Akjemal olar kimler?
Aýdyň.
Meň jogabym boýunça ýagny Baýram han, Hanan we Nurberdi han.
Sorajagyňyz şol? Hawa. Kabul edýän. Han, Hanan, Baýram han. Hanlaryň hany Nurberdi han. Millet ekän wagt alyp oturasy iş yok. Hasap açyk. 1-0. Berekella. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Men sowalnamadaky bar bolan sowallary okaýan. Sadaja. Ýene-de biri. Hormatly emin agzalar, öňüňizdäki bar bolan sowalnamanyň ikinji belgili sowaly häzir görersiňiz. Sowal. Merwiň merkezindäki Soltan Sanjaryň kümmedini döreden binagär kim? Wagt gitdi. False start. Yş geçiriň. Galan wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Wagt dowam edýär. Ýada saklaýaňyzmy?
Gülşirin jogap berýär.
Gülşirin.
Biziň toparymyzyň gelen netijesi şo soragyň jogaby Muhammet ibn Atsyz.
Netije. Dogrusy, sowal tapgyrda Merwiň merkezindäki Soltan Sanjaryň kümedini döreden binagär kim diýip sowal boldy. Bu ýerde binagäriň adyny aýtmak ýeterlik bolardy, dogrumy? Emma jogabynda maglumatda bardy-da. Sarahsly binagär. Muhammet ibn Atsyz diýip bardy. Diýmek, netije hasap 2-0. Köp sag boluň. Ýene bir mesele bar ahyryn. Garşydaşyňyz Polstar dally. Näme diýýär? Eminler, Akjagül. Polstar düzgünnama laýyklykda bilýäňiz näme bolýar? Toparyň bilen maslahatlaşaýyn. Bolan iki sekunt. Näme edýär? Aýdyň. Akjagaz aýdyň. Oýnuň düzgünde çykarmaly dogry däm. Aw. Biz çykarýas. Köp sag boluň. Kararlaşdyk. Yşkak ýançy agzaňyz meýdançany boşadýar. Köp sag boluň. Ýerine birini goýup bilersiňiz. Ejebaý dogan kim döwmä geçýär? Geçiň. Akjagül, siz bu munddan aňryk garşydaşyňyzyň bäş agzadan ybarat bolan toparyna siziň öz doly düzümiňiz bilen garşy oýnap barardyňyz. Häzir ýaňy iki sowal tapgyr geçdi. Häzir heniz bar däl. Diýmek, tijenmeli. Akjagül dogan, sizde-de mümkinçilik bar. Sowal. Ir wagtlar gelin getirilende kejebede getirilipdir. Kejebe gurlanda, üç bölekden ybarat bolup, gümmezi, golaňy, ýelesi bolupdyr. Kejebäniň golaňy diýip we kejebäniň ýelesi diýip niresine aýdylýar? Wagt gidýär. WhatsApp ya. Tejade on. Kim cevap beren? Şu sowala men özüm jogap berýän. Dinleyen. Men Tejade on.
pikirimçe golasy hem-de Ýelesi diýip sorawerdiňiz-ä? Hawa.
Şol ýelesi bolanda şemal tarapy, golasy bolanda şu gyzyň oturýan ýeri diýip men pikir etýän. Gelniň oturýan ýeri. Ýelesi diýse ýelesinde gitdi-de şeýle.
Gaýtalaň. Gaýtalaň.
Ýelesi bolanda, şemal düşýän tarapy, ýel tarapy, golasy bolanda-da gyzyň oturýan kejebäniň içi diýip pikir etýän. Kabul edýän. Netije. Ýok. Ýalňyş. Galan wagtyňyzy urup bilersiňiz isleseňiz.

Biziň toparymyzdan Gülşirin jogap berýär. Gülşirin.
Şu soragyň jogaby biziň toparymyzyň gelen netijesi düýäniň öňüne tutulýan i şo öňüne tutulýan kejebäniň öňüne tutulýan
Öňüne tutulýan perdesine perdesine.
şo ýelesine aýdylýar. Onnoň.
Golaňy.
Gutarnykly jogabymyz şol. Kabul edýän.
Netije ýalňyş. Üstesine de 5-9 bölümi. Agçogul, hut özüňiz bozýan. İstenlik ýagdaýda hatda şunuň özi hem jogap berilýän wagty bul goşulyşy diýip hasaba alynýar we alyp baryjynyň degişli hereketi bile dowam eder diýýär. Ýöne jogabyň özi ýalňyş. Dogry jogaby men okaýyn. Kejebäniň daşyna aýlanýan bölegine golaňy diýlipdir. Kejebäniň galan ýeri bitewi bolup, diňe gapysy açyk bolýar. Oňa tutulýan tutusyna bolsa kejebäniň ýeledi diýlipdir. Ine-de anyk dogry jogaby. Dowam edýäs. Dördünji belgili sowal, hormatly emin agzalar. Sowal. Çopanlar goýunlary güýz we ýaz aýlary gyrkýarlar. Güýz gyrkymynda näme üçin goýunlaryň döşüni, garnyny gyrkman goýýarlar? Wagt gidýär. Diňleýän Akja ol. Biziň toparymyzdan Maýsa jogap berýär. Maýsa.
Gyş paslynda goýunlarynyň gyrkmasynyň sebäbi Döşi bilen garny gyş paslynda sowuk geçirmezligi üçin. Gutan suragyňyz?
Şol. Kabul edýän.
Aksagül. Eger bu dogry bolaýsa, hasabyňyz iki esse köpelýär, bilýäňiz. Ýalňyş, ýalňyş bolsa, oýunçyňyz meýdançany boş odýar, onam bilýän. Töwekgelçilik. Dogrumy? Geleniňe mä şu gününi şeýlämdi? Netije? Häzirlikçe oturup bilersiň. Jogap dogry. 4 nol. Sowal. Üns berýäs. Dünýämiziň örki gögüň diregi. Bardyr tomaşaly saparyň daglar. Bu gün saňa örkläp däli ýüregi, Senden uly kuwwat taparyn daglar. Bu goşgynyň ady näme we ýazary kim? Wagt ýetdi. Akjagül.
Biziň topardan Maýsa jogap berýär.
Şu goş- Bilýän. Şu goşgyny Gurbannazar Ezizowyň Daglar goşgusy.
Birinji sekunt. Netije kabul. Netije. Daglar, Gurban Nazar Ezizow, berekella. 5 nol. Koy tak Ünsemini berjaý edýäs. Ejebaý dogan, indi ýeke otagy sypdyrmak size zyýan. Siz hasaby deňlemäge mümkinçiligiňiz bar. Onuň üçinem hemme dogry jogaby siz bermeli bolýaňyz. Sowal. Müň sekunt on alty minuda deň. Eger müň sekunt on alty minuda deň bolýan bolsa, segsen minutda näçe sekunt bar? Wagt gider. Hasapla. Akjagul.
Biziň toparymyzdan Laçyn jogap berýär. Laçyn.
Biziň e, jogabymyz 5000 sekunt. 5000 sekunt.

Netije Ýalňyş. Ejawady on. Jogap berjek mi?
Şu sowala biziň toparymyzdan Aýgül jogap berýär. Aýgül diňleýän.
Meň pikirimçe şu sowalyň jogaby bäş müň elli sekunt diýip çaklaýan. Bäş müň elli? Hawa. Näme üçin?
Çaklaýan. Kabul edýän.
Aýol. Näili bäş müň elli çykardyň? Näet bäş müň elli çykardyň odan? Diňe çaklaýaňyz. Çaklaýan hawa. Öýlen.
Laçyn, näme üçin bäş müň sekunda deň? Näge hasapladyňyz? Üç sekundda. A? Näil çaklaýaňyz? Segsen minudy? Awa. Ono. Sowal nämedi?

Nädip hasapladyňyz laçyn? Meni häzirem gyzyklandyrýar-da. Laçyndan soraýan. Ha? Ha? Garaz bileňizokda nädip pasaplanyňyzy. Netije? Elbetde 5000 sekunda deň. Ýöne muňa garamazdan indiki dogurjagy üçin 2 tug alarsyňyz. Düzgünamanyň 5-9 bölümi. Islendik hili hereket bu bäsleşigiň şertlerine garşydyr. Hatda şunuň özi hem beh düzgünamanyň bäş dokuz bölüminiň bozuldygy diýip mundan iki sowal tapyr öň ýe size ýatlatdym. Indi sowal. Indi serýas. A size bolsa sadaja olaň jogabyny gaýtalamak gerekdi. Çünki men size galan wagtyňyz ulanjakmy diýip hödürlemedim a. Diňe jogap bermäge geçirdim. Düzgünamany okamaly, öwrenmeli.

Wagt gider. Wagt saklaýas. Akjagul.
Biziň toparymyzdan Aýdogdy jogap berýär. Aýdogdy diňleýän.
Şu soragyň jogaby segsen sanysyny sanamak üçin segsen sekunt gerek bolýar. Segsen sanysyny sanamak üçin hem segsen sekunt gerek bolýar. Bu siziň gutarykçaňyz. Hut şeýle. Kabul edýän. Ümsümligi berjaý edýär. Ikinci sekund. Yerine galýan hem diýdim. Netije çürt kesip ýalňyş jogap. Galan wagtyňyzy ulanyp bilersiňiz. Eje aýdygan eger isteseňiz.
Bolýar jogap beriň.

Kabul edýän. Nädip? Nädip? Aýtsak mı tamam? Nä? Mikrofon alın.

Eýsem, aňsat dälmidi bu? Dowam ederis. Aňsatjak sowal, öňümizde bar bolan sowal tapgyrlary, öňümizde bar bolan utuk, kän, üç utuk. Sowal. Zehin sowaly, emma aňsat.

Sowalyň özüne üns berip göreliň, häzir özüňiz jogap berersiňiz. Haýsy söz hemişe nädogry eşidilýär? Nädogry sözüň özi bor-da elbetde. Bir minutlap hiç kim bilmedi muny. Zehin sowaly. Indiki dogry jogap üçin hem dört utup alarsyňyz. A bu zatlaryň hemmejesi Ejebaý dogan siziň bähbidiňize. Häzir ýeke sowal jogap berip bilerseňiz, eger, onda siz hasaby deňlemäge mümkinçiligiňiz bolar. Deňläýen ýagdaýyňyzda onda indiki ýeke bir sowal bilenem bäsdeşiň ýeňijisini alyp galar. Ýa-da her tarapdan bir agzany goýar. Aljyradýanmy Akjagül? Garaşmadyňyzmy? Sowal. Jemleýji sowal bolmagy-da ahmal, eger Akjagül bilse. Aýdaly, sen garaňky jaýa girýäň. Öýüň içinde gaz plitasy, kerosin çyrasy we şem bar. Özüňde, özüňde hem olary ýakar ýaly ýeterlik otly çöpüň bar. Sorag, Sen ilkinji nobatda nämäni ýakarsyň? Wagt gitdi.

ýakmakda. Şonuň üçin elimde otly çöp bar, ilki otly çöpi ýakmaly bolýan garaňky jaýda.
Aý dogdy, tehnika ösýä, otly çöpden geçdik biz.
Diňe düwme bilen ýakýas gaz plitany. Oň ýalam bolanda çyra-da goşulan bolsa bolar, töen o taýda gaz çyrasy, gaz bar i ýagly çyra bar. Şonda bolanda ilki otly çöpi ýakmaly. Şemem bar, onda otly çöpi ýakmaly bolýa birinji oçurt. Men öz Ha näme, men şol düwme bilen gaz plitany ýakjak, üstüne-de şemi ýakjak, gerek bolsa kerosin çyranam ýakyp bilýän-ä şondan soň. Aý, Eýsem beýle dälmi? Aý, o şeýle welin, ýöne o soraglar öňden ahyrada bardy. O döwürlerde togam ýokdy. Ýöne näme üçin men düýn düzdüm da muny? Düzülende-de. Düýn öýde aşhana bardym welin, çyrany ýakmankam şony ýakdym-da. Ýöne şonda-da birinji oçur otly çöp ýak. şekilde nädendir-de. Öň bizlere berilende şeýle soraglar şo jogap berilýärdi. Nirde berilýärdi beýle sorag size? Okuwçy wagtlarymda. Okuwçy wagtlarymda.
Näçe wagt bol okuw oturyň? Institutda mı torduň ya? Tuwul. Netice? Indiki doğru cevap için. taraplar taraplar. Indiki dogry jogap üçin hiç zat hem almarsyňyz. Çünki hasap 9 0. Mehriban watandaşlar, görüşümiz ýaly akyl ýeňişleri kitapany ulgam bilen atyp, şeýle bäsleşigiň özüniň jemleýji dostlugynyň Iň soňky tapgyryna ýetip gelýär. Görşümiz ýaly, mähriban watandaşlar, Akjagüliň topary, Lebap welaýatynyň topary dokuz nol hasaby bilen Akyl ýygyşly, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň bu ýyl boýunça jemleýji duşuşygyna üçünji ýeriň eýeleri hökmünde gatnaşarlar. Siziň üçin bäsleşik muny jemlendi. Gazanan ornuňyz bilen, üçünji ornuňyz bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys. Mary welaýatynyň topary, gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýarys. Üstünlik hemraňyz bolsun! Eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Bu ajaýyp pursatda siziň ählisiňize dünýä okuwyny arzuw edýärin. Hormatly Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläk-de has-da rowaç almagyny arzuw etmek bilen, mähriban watandaşlar, Akyl giňişlik kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň jemleýji duşuşygynyň birinjisini geçirip görýäris. Indiki hepdä has gyzykly bolar.